omo moses look him left look him right he see say nobody dey see am he just turn the guy neck like this come kill the guy open sand put the guy there bury am dust himself waka comot who dey there how una dey welcome to exodus chapter two see e sweet my belle today say we dey start new story if you never see the other ones wey i don do I don do Esther, I don do Samson. Go my page, you go see am there. and also i beg i wan beg una make una like comment share and also make una help me follow and subscribe so welcome to exodus chapter two how the story take start e start say get one particular man o he say na from the tribe of levi he come go marry another woman too wey be him sister wey from the tribe of levi too so the two of them come do papa and mama play na she come get belle come born pikin and he born boy pikin for three months this woman hide the pikin and why she hide the pikin because of say for land of egypt dem decree say if any hebrew woman o you know say hebrew dem bin dey there for her slaves now uh -huh. so if any hebrew woman o uh, get belle born if na boy im born make dem kill am if na girl make dem leave am so as she come get belle wey be say she come born see say na boy and the boy fine e say ah this one i no fit let anybody kill am she come hide the pikin for three months he hide am when he see say she no fit hide am again na because na babies na how he take do that thing sef na only god know so she come carry the pikin come put inside basket come wrap am put inside basket come go keep am for the side of water as he go keep am there come tell the big sister of the pikin say hide o make you see wetin go happen to the pikin god go help the pikin na she come go na the girl come hide so pharaoh pikin

she come pity the pikin come say this one go be na one of these hebrew women their children no uh, pikin no then she come say ah as she as soon as she just talk like that then moses big sister slide comot from inside the water uh, from where rather slide comot from the back of where she hide come meet ah aunty ma go bring somebody come wey go help you take care of the pikin na that one come say okay go bring am come na him come carry one of the maid put say follow am go then go bring the moses mother come come look say ah abeg help me o nurse this pikin take care of am when e grow you bring am come i go pay you and then i go collect the pikin from you then she come carry the pikin come go go dey nurse am nurse am the pikin come grow him come carry the pikin come come back come meet am then the one come look am come say ah because i bring this pikin out from water because i fetch am from inside water i go name am

you be hebrew o you no be egypt so make e no get to your head any day say you be egypt person o you be hebrew pikin so na she come come comot so one day particular day na moses come see say him don tire for palace alone make him just waka sha make him go see how him people dey do because since dem don tell am na e dey him head say hebrew people na him people so him come go there as him go there him come see say one hebrew uh, person dey uh, one egyptian person dey beat

Then go, ah, why una dey fight with una sef? The one wey dey wey wey get the problem, wahala for head. You know some people get wahala. One wey get wahala for head, wey dey beat the other person, come say, wetin concern you? Why you dey put mouth for our matter? Who call you? Shey you wan kill me the way you kill the Egyptian person? Ah, Moses as he hear the thing na, the thing come enter Moses head gbagam say, hey, this thing wey I think say na only me know am, I no know say another person follow me know am too.

um, sheep and goat too come pursue them say make dem get am from here dem wey be girls dem wan come do the work of men dem come pursue them as moses come see the thing no go well with moses moses come comot from there that guy na fighter sha he dey defend people so na he come come come fight those ones come help them feed their sheep with water and everything dem come go but as dem reach house na their papa say ah ah why una come back quick like this obviously say when dem dey go like that dem no dey come back quick their papa come wonder wetin happen na dem come say we meet one egyptian man o oh, wey help us out

eh, Zipporah come give her as a wife as a give her so that one too come come become im wife Moses wife na come get belle come born one boy pikin wey dem call wey Moses come name am uh, eh, Gershon so, ah, because God help me for strange land he come name am like that so back to Egypt when uh, the Pharaoh die So um Hebrew people come tire, the the suffering come too much, dem no fit bear am again. Na im dem come dey come dey come dey cry, come dey pray to God, say make God help dem that the suffering don too much. Na im dem God come come hear their cry. God come remember the covenant wey he been get with their father Abraham, Isaac and um Jacob. He come say okay, e don reach time make i respect these people cry dem go come come come come hear dem come say i don hear these people cry make i respect am so na wetin end exodus chapter two be this so wetin i learn from this story be say when god have wan do something he no dey start am halfway he dey start from the beginning god need somebody wey be say he wan use to save um, um, um, the uh, hebrew the people of uh, israel He start am from the beginning. He make somebody conceive. He make somebody get belle, born pikin. As the person born pikin, from the same tribe he come carry am say okay if i leave this pikin here the pikin no go get wetin the strategy all the things wey i need he come carry am come go set am for where he know say the pikin go get wetin which come be the house of pharaoh where the pikin go get all the experience wey he go take gather to take save these people god come go put am there and he learn so i don learn say God dey start im thing, im dey start am all the way from the beginning. So na wetin me I learn be this and I wan tell you say whatever thing that you are going through, know that God is there for you and he knows it from the beginning. Nothing takes God unaware. He knows it from the very beginning. So I want to tell you that stay encouraged because God knows why he created you and he has a purpose for you and that purpose will be fulfilled in the name of Jesus Christ.